Tüweleme günüňden garraýa. Basym şonuň gutarjagam. Hawa. Ondan soň sen Azat. Azat diýýäňmi? Aýt, aýt, sen meni aýt. Ha.
Ol meni gutardyp barýa. Aý, gaýrat et. Hawa. Indi wara, meni diňle. Sakaldaş. Ha. Akkumulýator maňa nämä gerek? Eger onda tok bolmasa, a kempiri men näme edeýin? Gerek wagt toluk bolmasa, toluk ýok. Ýok eý!
Bäý, bäý, bäý, bäý. Ýigide gürledaw. Geçen asyryň pämitnigi. Akkumulýatoryň tok berermi, hä? Brak bolsa, zarýadnigi. Hudaýa şükür, kempirleň içinde bäsleşik geçse, gözellikde bir hiç, grandam aljak.
Ýüzündäki kraskany goparsaň, balkony gül ýaly remontdan boljak. Eý, şu diňe weranda däl, kuhnýa-da boljak.
Taksim, sebra tursana! Taksim dä, Maksim.
Aý, bar, Taksimmiş-da.
Maksim.
Gurra bäý!
Hmm, gutarypsyň, babaý, gutarypsyň. Mähre güýjüň ýok. Ýüregime ajy duýgy girişýär. Wah, meň öpmäge-de ýagdaý bar welin, a protezim dodagyma ýelmeşýär. Bar gidäý! Bar gitsene, bar git! Eý, gatyrsyz, gatyrsyz!
Sekiz gyzy dogrup berdim men saňa. Ýadamadym tä ogluň bolinçä. Şolary dogurýançak çeken kebrimi hiç ýadyndan çykarmaryn ölinçäm. Äý, maňlaýyň salon ekenýa şo. Aý, gadyr bilmedik gadyrsyz. Babaý, bir gezegem ýeke taşlan däldirin, hä? Dert tapsaň yskara pomuş boldum men. Seni ilden artyk geýdirjek bolup, özüm tutup ýalaňaç bomuş boldum men. Sen öňem bomuş drup, umm, bomuş. Jezaňy çekersiň sen entek bakyda. Bermediň ömrüme hiç hili maza. Mundan artyk jeza bardyr öýdemok. Saňa är bolmaklyk iň uly jeza. Mundan artyk çydabok men, gijelerine goram çekýär. Bu ýaşdan soň aýylyşjakmy eý? Pažalysta, golum çekýär. Medruk, diňe adyňy goýaý.
Beh, goý adyňy. Demini çykarma.
Gyzka beni görmek üçin yigitler setir setirdi. Iň akyllysı kimkä diýsem, ine şu sansygy getirdiler. Şu wagt men ýerdedim käme? Men ne bileýin-aý?
Yzyma düşüpdi ne bir oglanlar. Gylyç, Halyk, Hemra, Anna kör, Ýalkym. Şonça ýigitleriň içinden saýlap, durmuş ýatyrypdyr meň gül ýaly bagtym. Söýmeseň näme üçin ol Äşäň toýunda, a? Söz aýtdyň sen, gabanyp, üç ýigidiňden. Äý, kempir, şu gezegem bar-a günimden gelsem, şo gün-ä poly çigildim men. Ä, o wagt däli-ow. Elli kil wepa berdim, bilmediň. Elli kil ýan-ýana ýöremediň. Emma meň bir ýumuşym bitirmän. O özge gyzlar üçin ýeňin çermedi. Elli iki ýyl öz-özünden gelmedi. Sen ynjasaň, ömrüm şarpyk gelmedi. Ary ýaly gül baryn tirdim men. Hiç bägülem seň ysňy bermedi. Knopkajygym. Seň göwnüňi ýykmaýyn. Seň bägül ýesiňe gurban bolaýyn.
Onda bäş minutjyk garaş babaýym. Seň söýýän atyryňy sepip geleýin. Bar!
Al onda, men onda ýöräýin. Otur-da!
Ýok, tüweleme. Siziň uruşmagyňyzam aňsat.